इएह निहोरा करैत छलथि, निवेदन करैत छलथि जे सर, वीडियो बनायल जाय मैथिली के। तऽ हम महत्वपूर्ण जे दू हजार उन्नैस के लेल महत्वपूर्ण पाठ सब छथि, महत्वपूर्ण जे सारांश हएत, वएह सारांश लऽ कऽ आयल छी। एकटा बात आओर छथि जे कहानी पूरा बोर्ड पर लिखनाइ सम्भव नहि छथि, ताहि दुआरे कहानी के जे मुख्य-मुख्य पात्र होइए, वएह पात्र सभक कॉपी आओर पेन लऽ कऽ बैसब। आर ई पॉइंट सब नोट कऽ लेब आ ध्यान से दू से तीन बेर ई सारांश वीडियो के सुनब तऽ अहाँके ई एकटा कहानी याद भऽ जायत आ आ आराम से अहाँ लिख सकै छी अंत में हम मैथिली में जखन पूरा सा- जते गेस छथि गेस बता देब तकर बाद कोनाक लिखल जाइए मैथिली सेहो बतायब चलू हम देखै छी सबसे पहिले कथाकार के जानै छी रामजानी नामक शीर्षक जे कथा छै तकरा लऽ कऽ आयल छी एकर कथाकार छथि ललितेश मिश्र उर्फ ललित जरा ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जे होइए ताहिमे पूछि सकैए जे ललित नाम ककरासँ सम्बन्धित छथि ताहिमे अहाँ उत्तर देब ताहि के बाद चले छी हम ललितेश मिश्र के बारे में ये एकटा लब्ध प्रतिष्ठ पुरोधित कलाकार कथाकार छलथि आ जाय के संगे संगे ई मैथिली भाषा में प्रसिद्ध प्रसिद्धि अपन कथा के बदौलत भेल छथि हिनक दूटा पोथी सेहो प्रकाशित छथि मैथिली भाषा में एकटा छथि अहाँके प्रतिनिधि नामक कथा संग्रह आ दोसर छथि पृथ्वीपुत्र उपन्यास जाहिपर हिनका मैथिली भाषाक मैथिली अकादमी पुरस्कार सेहो भेटल छथि आब हम कथामे चलै छी ई जे कथा छै जाहिमे एकटा मजूरके स्थितिके वर्णन कयल गेल अछि कि मजूरके घरक स्थिति केहन होइए यदि मजूर लोग एक दिन बीमार पड़ि जाए या एक दिन हुनका संगे किछु भऽ जाए तऽ हुनका घरके स्थिति केहन भऽ जाइए तकर चर्चा ई कयल कथामे कयल गेल छै ई बहुत ललितके बहुत ही प्रसिद्ध कथाके रूपमे मानल जाइए रमजानी एक तऽ देखियौ एकटा मेन मेन कैरेक्टर छथि रमजानी रमजानीके बड़ बेटा छथि जकर नाम मुस्ताक छथि हुनकर पत्नी छथि जिनकर नाम छथि हुस्ना ई एकटा टाङ्गावला होइ छथि टाङ्गा जनैत होइ टमटम कहै छी हमसभ ओकरा अपन भाषामे सेहो आइ हाइ हालाँकि आइ काल्हि तऽ टाङ्गा देखऽके लेल कखनो कभी कभार भेट जायत मुदा टाङ्गाके प्रचलन नहि रहि गेल छथि चलै छी आब ई कथाक शुरुआत

अहाँ के गीत बज रहल छथि लाउड स्पीकर बड़ बड़ लागल छथि दोसर तरफ रमजानी अपन टांगा लऽ कऽ बगल में ठाढ़ छथि टांगा से टा, टांगा के एकटा बॉक्स होइया पीछे में ताई बॉक्स से घास निकालि कऽ हाथ से जारि कऽ रमजानी घोड़ा दऽ दै छथि आर फेर जाकऽ ओहि तांगा पर गंदा मैल कुचैल उहार आ फाटल चीटल सीट छथि हुनका तांगा के ओहि पर जाकर सुति रहै छथि एक नीन मारि लैए फेर जखन भौक खुलैए तऽ हिनकर ध्यान जाइ छथि ओहि रामधुन पर तऽ रमजान ई सोचै छथि जे ई मजूरक लेल कोन रामधुन आ कोन ईश्वर आ कोन अल्लाह ई मजूरक लेल तऽ सभटा दिन उएह सवारी टीसन डाक बंगला चौराहा इएह हिनकर रामधुन छथि तखने हिनकर ध्यान दू गोटे अबैत रहिए टीसन दिस से चलैत ई अपना घोड़ीके हरका कऽ कहै छथि कि चलू डाक बंगला चौराहा टीसन रेलवे टीसन जतऽ चलब चलू कंकड़बाग एहि तरहे ई हरकारा दैत मुदा दुनू गोटे दुनू सवारी जे रहै छथि हिनकर बात नहि सुनै छथि आ जा कऽ मुस्का कऽ स्प्रिंग गदादारवला जे रिक्शा रहैए बगलमे ठाढ़ भेल वएह रिक्शापर जा कऽ बैसि जाइ छथि एकटा इच्छा के साथ साथ हुनका देखैत रहि जाइ छै टकटकी लगा कऽ तकर बाद की होइए फेर तनी देर बाद विश्राम केलाक बाद हुनका तीन टा सवारी भेटैए जे रेलवे स्टेशन जयबाक हेतु बारह आना से बेसी देबक लेल तैयार नहीं है कहल जाइए मजबूरी के नाम महात्मा गांधी ताहि दुआरे ओ जे छथि से वह बारह आना में हुनका पहुँचाबक लेल तैयार भ जाय छथिन आ ओ तीनों सवारी के स्टेशन छोड़ला के बाद घूरती काल में चिर परिचित पसखाना लग आब के हुनका तारी के गंध लाग जाइए तहु रमजानी जे छथि से ओहिठाम जा कऽ तांगा रोकि दैए आ हुनका याद आबि जाइए जे तारीके सङ्गे ई चूड़ाके भूजा आ कचरी आ सङ्गे सङ्गे रोहू मछरियाके झूर झूर कचरी जे छथि से चिखना आइ हिनकर बड़ नीक रहै छनि सङ्गमे बारह आना पाइयो छल बेसी नहि आ सस्तो खूब रहे ओहि काल में बैसखा खूब सस्ता चारे अने दुए अने घैना बेसी नहीं रमजानी जे एक घैना चढ़ा ले ओना तो सब दिन हुनका आसानी से पच जाए छल मुदा ओहि दिन की भेल जे हुनका नहीं पचल अंत में होइया जे घर जाइत जाइत हुनका दूटा रद्द भऽ गेल रस्तामे रद्द भऽ गेल आ घर जाइत जाइत हुनका ज्वर सेहो आबि गेल घर जाके अखरे चौकी पर पड़ि रहला दू तीन दिन तक लगातार हुनकर मोन खराब रहल तेसर दिन शाम मे जखन बेर टगल तऽ देखै छै जे एक तरफ हुसना के एकटा साड़ी आ हुनकर पिताक नाम लिखल एकटा पुस्तैनी बधना छल ओंगरायल घैल के कोन फूटल से दोसर तरफ ओंगरायल छल

मुदा तखने घास पटव पटकबाक आवाज सुनाइ दैए हिनका। बुझि जाइए रमजानी जे आबि गेलै घास कऽ कऽ। जखन घर प्रवेश करैए हुस्ना तँ पुछै छथिन जे खाएब? किछु बना दिअ? तँ कहै छेक अतेक काल कतऽ लागि गेलहुँ? ए, बुझबे करे छियै कि जे आब तनी दूर छथि आब तऽ पहिलका वाला पोखर भिंटा नहि ने रहलै आब तऽ हमरा दूर जाय पड़ैए पोखरके ओहि पार जाय पड़ैए घास लाबऽके लेल जखन पोखर भिंडाके नाम लै छथि तखने ओ- हुनका याद आ जाइ छै कि हँ पोखर भिंडाके जे उद्घाटन करबाक लेल नेता सब मंत्री सब आयल छल तऽ हम कते बेर जे छथि कतेक टीप मारले छली टीसन से आबि कऽ एहिठाम तक आ खूब पैसा भेल छल। प्रेम सौहार्द भरल निगाह सँ तकैत रमजानी कहैत छथि अपना पत्नी से हुस्ना सँ जे आइ हम नहि खाइ तऽ खाने नहि बनैए। जे ठीक छौ।

पानि लऽ अनबाक लेल निकलि जाइए घैला लऽ कऽ उमरसँ मुस्ताक दौड़ैत अबै छथि आ दौड़ैत अबै छै माइसँ टकरा जाइए सेहो मुस्ताक कहै छथि कि मा कि मैदानके चपरासी घोड़ाके लऽ कऽ ढाठमे लऽ जाइ छौ तखने ई बात जखने सुनल रमजानी जखने सुनै छथि ई बात तखने तऽ हुनका तरबाक लहरमे माथापर चढ़ि जाइए आ कहै छथि जे अरे सार पाजी तोरा से एकटा घोड़ी नहि समरै छौ किएक लऽ जाइ छी चपरासी हुनका ढाठमे कहै छै घोड़ा एहिमे तनि लिद्दी कऽ देलकै कहै छौ सार तोरा बिना गोसके निगलाइ छौ नहि आ एकटा घोड़ी घोड़ा नहि समरै छौ धै आ लाइव कऽ धऽ कऽ जे छै से दे लात मुक्का हुनका खनि देलखिन तखने बगलके लोकसभ आबि कऽ थोड़ थाम केलनि फेर घोषणा विदा भेल जखन पानी लऽ कऽ अबै छल तनका थोड़ा की कहै छै जे तनि प्रेम जागल अपना बेटाक प्रति हालाँकि जखने पानिके लेल बढ़ि गेल तऽ मुस्ताक अपने आपके सुरक्षित नहि समझ कऽ द्वारके ओर टघरि गेल अगनासँ तखने रमजानीक ध्यान जाइए बगलके एकटा बंगाली बाबाके पैखाना रहै छै जैसे बड़ दुर्गंध आबै छल ओना तऽ हुनकर नाथ नाक भोथे छलै मुदा तखनो हुनका महसूस होइ जे आइ बड़ दुर्गन्ध अबै छै जखन बनबैत बनाबैत छल बंगाली बाबा तखने ओ मना कयले छलथिन जे ओपन वाला नहि बनैयौ खुलल वाला बेचारे बाबा कौन बोलेगा कितना को मार मार के भरथा किया है तो बोल नहीं सकता है यहाँ पर बंगाली बाबा के बात सुन कहू डर गेल आ कते बेर अपना संगी सबक सामने ई बात बाजि बाजि कऽ

तांगा बेचि कऽ रिक्शा कीनब आ दौरा पर हैब। ई बात सुनतहि मुस्ताक खूब खुश भऽ जाइए। दौड़ैत-दौड़ैत अपना संगी सभकेँ कहऽ लेल चलि जाइए खुशखबरी सुनबऽ लेल। फेर सँ जखन जाइत रहैए तऽ अपना माय सँ टकरा जाइत छथि द्वार पर। एहि तरह के कथा समाप्त भऽ जाइए। एहि मे इएह बताल गेल छथि जे देखियौ एक दिन मजूरक अगर घर तबियत खराब भऽ जाय, या किछु भऽ जाए तऽ हुनकर हुनक घरक स्थिति केहन भऽ जाइए जे हुनका घरमे आटा चावल लेनाइ भी बड़ा समस्या भऽ जाइत छथि तऽ ई स्थिति बतबैत ललित जी समाजके वास्तविकताके वर्णन कयले छथि कथाके माध्यमसँ तऽ दोस्त सब ई वीडियोके शेयर करब ना दोस्त सबके देव जे तैयारी करऽमे कोनो दिक्कत नहि हुए चैनलके सङ्गे सङ्गे सब्सक्राइब करब धन्यवाद